Mae bywyd ffarm yn brysur o un pen blwyddyn i'r llall ac mae 'na adegau lle mae'n brysurach na'i gilydd wrth gwrs. Cyfnod wyna, cyfnod lloia ac yma ar fferm Tŷ Newydd yn Nhrefnant ger Dinbych, cyfnod ymyn geifr. Mi ddos i draw i Tŷ Newydd am y tro cyntaf bron i ddwy flynedd yn ôl, ar ôl i Rhodri ac Angharad Ellis ennill gwobr am eu buches gwartheg godro organig. Erbyn hyn, maen nhw'n godro 800 a hanner o wertheg yma. Ond syniad y genod, Mali, Elin, Awen a Gwen oedd dechrau magu y geir pigmi. Gallwn ni andros o trafferth car ei. Maen nhw'n brin iawn yn y wlad yma a penderfynu trio mynd drosodd i Iwerddon. Felly maen ni gyd yn mynd ar y llong drosodd i Iwerddon a dyma ni'n prynu rei yno a wedyn cael trafferth cael nhw drosodd wedyn. Ond nhw'n gorfod cael um, scrapey test am y tair blynedd cyn bod nhw'n drosodd gan ffodus oedd rei oedd yn Iwerddon, do'n nhw'n wedi cael, achos mae'n ni fel y danwes dyn nhw, dyn nhw'n gwneud. A lwc, lwc mul noson o, ry'n i fynd ar Facebook, chos mae yna um, tudalen pygmies ar Facebook, ac o'n e dynes yn hyl yn hysbysebu bod hi'n gwerthu wdiadell i gyd, felly dyma ni'n bachu trelar a syth â ni i hyl, efo'r bwriad o prynu dau yn gychwyn efo, a dod o'n efo 21. A dyna lle mae wedi cychwyn, a dyn ni, dyn ni'n mynd i edrych yn ôl, dyn ni wedi mwynhau cael nhw gymaint. Mae'r geifr pigmi yn dod yn wreiddiol o Camerŵn yng ngorllewin Affrica. Fe gawson nhw mewn forio i'r Deyrnas Unedig am y tro cyntaf yn rhydegau'r ganrif ddiwethaf. Mae yna alw mawr amdanyn nhw, a pob un o'r min geifr wedi gwerthu cyn iddyn nhw gael eu geni hyd yn oed. Mae yna lot o bobl yn prynu nhw o ran cwmni, um, mae yna meysydd carfanau yn prynu nhw, pobl mewn trefi, Maen nhw'n mynd â nhw am dro ar Leeds, yym, a jyst, a ni fel anwes ydyn nhw lle, maen nhw'n gwmni da a maen nhw'n ddifyr ofnadwy i'w gwylio. Be di'r drefn yma wan ta hefo nhw? Wyt ti'n gwerthu nhw ymlaen neu wyt ti'n dueddol o gadw bob dim elli di? Ar hyn o bryd, dan ni di bod yn gwerthu gyd o'r rei bach, yym, a ma' bobl yn rhoi di enw ar y rhestr flwyddyn cyn, yym, cyn y gwanwyn, isio rhei. Cyn iddyn nhw gael eu geni? Cyn, cyn iddyn nhw fynd at y bili. A hyn i gyd oherwydd bod nhw isio anifail anwes gwahanol? Ia, a mae'n, 'sa ddim andros lot yn o gwmpas, a mae hein 'di cael eu cofrestru hefyd, mae bobl yn licio rhei sy wedi cael eu cofrestru hefyd, ynde. Felly mae hein yn pedigree? Ynden, ynden. Wt ti'n neud o swnio'n andros o hawdd, Angharad, jyst rhoid geifr allan yn cae, gadael nhw gael rei bach a gwerthu nhw mlaen. Ie. Mae o yn, ond mae plant yn help mawr, y plant sy'n gyfrifol am y gwaith papur, um, a nhw sy'n gofalu'n bwydo nhw. Na, mae o yn hawdd, a mae'n... Ynddi, dyn ni'n mwynhau yma adwy. O, maen nhw mor cute. Yr anifal deli ar i oed, Elin? Ia. Ia. A dy fai di, di efo nhw yma? Uh, ia, ia, apparently. Ond be di'r drefn bob dydd? Ti'n gorfod dod allan i fwydo nhw a'i molchi nhw a falle? Na, Elin sy'n bwydo nhw ac fethau. Dyn ni'n helpu pryd maen nhw angen cael torri traed ac fethau. Ie, yeah, pryd dwi eisiau help, nes dod allan. Ond dwi eisiau rhoi gwair, dŵr, neu'n siw bod bob un yma. A dyna ni, really. So mae angen cneifio nhw na'n byd, mae... Mae nhw'n golchi glan, glan o'n sredio, so... Dyn, Cadw nhw yn y sied yn gynnes. Ia, dwi'n cael nhw fewn yn nos o hefo'r rhi bach. Jyst o gofn llwynog neu beth ond. Dyn nhw'n mynd offi um, glaw, maen nhw'n mynd syth i mewn pan mae'n glaw, a dyn nhw'n mynd offi cysgu ar llawr, so mae'n bunk beds tu mewn, so, so maen nhw'n gallu cysgu yn uchel. Deir ar licio bwyd, Ben. Ynddo. O, a chdi sy'n mynd â hi am dro? Ie. Yeah. Mae gyda ni lon cael fan hyn, fi. Be di'r peth gorau am gadw geif? Um, mae nhw'n ma nhw hoffi chwarae ac um, fi'n hoffi bwyd o'n nhw a mae jyst yn hwyl i fynd â nhw i gerdded weithiau. Y peth gorau ar y ffarm ydy'r geif? Uh, ia. Ia? Ia. O, mae hein yn jiclyd. Da chi eisiau mwy? O, da chi'n hoffus? Be fydd y step nesa ta? Da chi'n debygol o gael mwy ohonyn nhw yma? Dyna di'r gobaith, ia. Ac mewn amser, fydda ni gadw rei o'r rei bach er mwyn, chos fel mae hein yn mynd yn hyn, maen nhw'n byw am ta 15 mlynedd, ond fel maen nhw'n mynd yn hyn, fe rhaid i ni cael, cael rei newydd, ynddo? A cael bili newydd. Bydd, bydd. Mae Lwy wedi gwneud job da hyd yn hyn, ond uh, bydd. Mae Lwy wedi bod yn brysur iawn, swn i ddweud. Ia, yeah. a gobeithio wrach falle rhyw ddwrnod cael mynd â nhw i sioe lleol, jyst i ddangos nhw i bobl. Dangos ffordd wahanol o ffarmio. Ynddi, a mae'n ei galw mawr arnyn nhw ar hyn o bryd. Ac o un anifail hynod o hoffus i un arall. Mae diadell o ddefaid trwynddi fale wedi ymgartrefu yma ers dwy flynedd. Mae'r brid yn wreiddiol o'r Swistir, ond yn amlwg yn cael lle da yma yn Nyffryn Clwyd. Rargol. Pwy di hwn, Rhodri? Uh, James Bond, di hwn. James Bond? Ie. Yeah. Waw, mae hwn o werth i weld. Fain di oed o? E, beth oedd o, Elin? Pedair wsos. Ia, pedair wsos, pimp wsos. Fi di chymalu nhw. Ie. Pedair wythnos? Ydy'r oen yma? Mae'n nhw'n tyfu mor ffas. A swn i'n dweud bod hwn wedi cael siampŵ. oh, mae o'n ogla. Fi na fo. fo. fo! A dy syniad di oedd o yn wreiddiol, Mali? O chdi eisiau mynd am rhywbeth newydd, gwahanol? Um, ia, wel, o'n i'n lloi adra helpu, ond o'n i eisiau beth bron iawn fy hun, neu beth o'n i gyd yn rhan o'n efo. Chwilio fewn i defed gwahanol ag chod oedd yr cute factor yma di dod fyny. A o'n nhw'n reit dim prin, ond chwilio, o'n e ddim lot o'r ardal yma rhwng dyn ni efo nhw. Ac yn hawdd i cadw. Ac yn dawel hefyd, dyn nhw'n sy'n byd yn yn wyllt yn nhw. Maen nhw'n maen nhw'n hollol ddof, dydyn. Di drafferth. Di drafferth iawn, dydyn. Ond ti'n godro, wyt ti rhan fwyaf, de? Ia. Yeah. Felly, ydy hyn yn rhywbeth o ryddhad i ti cael gwneud rhywbeth wahanol? Mae'n newid yn dydy, mae o'n uh, change a, a just, ia, yeah, beth i'r plant gael mwynhau hefyd, ia. Yeah. Switch off da? Ia, yeah. ia. Yeah. Yn sicr yn werth i gweld. Reit, James Bond. Mae tu newydd yn glamp o ffarm odro fawr a mae Rhodri ac Angharad yn ffermwyr llwyddiannus ond mae mor braf gweld rwan bod nhw'n rhoi cyfle i'w genod ei hun ffarmio ac arbrofi yn ei ffordd ei hunain. Mae'r geifr a'r defaid yn werth i gweld. Dymuniadau gorau iddyn nhw i gyd.